E alara lo bièlh Gusto arriba ambe lo fusil en bramant al panaire e nautres dos de futsi ambe las serièsas que nos tombon de las pòtzas, s'escana Francis. Pas seguir de t'aver tzabís córrer tan vist e dempuèi fan-t'o quitament pas darrèr un balon, li lança Marcial. Los dos amics se rison a plenos maisses, se'n tuston las cueisses, se'n viru las cerbesas sus las cauças. Que n'atz a abias? demandi ieu entre dos talhs de salsissa. Ò, uèit ans a pro pena, o pas gaire mai. A la sala de las fèstas de Bournhonac, an sortidas las taulas plegablas, la toalha de papier e los cubèrts reciclables. Sus l'empont, tot es prèste pel meu espectacle que començo dins una oreta. Mas per ara, son lo monde d'aicí los contaires. Francis, lo que se remembro lors glenadas de cerièsas, a portat lo vi sens sulfites que lo fa el, Qualqu'un es passat prendre de pò e Marià no a prestat la siò dòbo qu'ena lo secret e que totes aicí, un per un, me'n diguèro tant de be abans de passar a taula. Lo quite president del comitat de las fèstes o me vieu predits al telefòne. Sètz pas vegetarian o quicòna a la mòda? No? Alara va pla, manzarètz ame nautres, qu'avèn un obenebòlo que faino dòbo, bon disi pas mai. Soi pas pro poèta o sabent per vos poder dire coma voldrioi la reconeissença e la gratitud meunas per tot aquel monde, los de l'associaciu de Talutal d'Acòs, los benevòles del comitat de las fèstas, del fogal rural, dels festenals, los cargats de missiu a la cultura, las bibliotecàrias de Clucos Miègia Luna, los occitanistas de las barbas e pèls longs, Los conses païsans a la punhada de mò energica, totes aquelas gents que se mainan de me far virar per Occitània tota, que me pègon d'aficas, que me resèrvan de salas polivalentas Pablo Neruda o Salvador Allende, que quistan de subvencions per me pagar, que m'aprèsto de cambras d'amics, etcetèra, etcetèra. Vos aimi totes e vos mercètz i tant qu'èssetz. I tornam. Imatzinatz uèi lo Marcial e son collèga Francis Gafets es pas de bon far. Lor centenat de quilòs cadun, plan apasturats de cartiers e de patanons, las espalhas e lo còl tan lartses que se podieu pas barrar lo boton naut de la camisa, se li dèie lo sprenhòt de portar una cravata. Me soi rugbi lo dimenge, trabalho sens fins tà la mòstra tot lo demai de la setmana. Tot lo monde coneis aqueles dos amics qu'a zèro e fans una plapoli de còto d'emplastres e de còps de pè pel cul. Son de roergasses de cinquantans AOC, ambe lors fennos, Magalio e Mariano, placopinos e los Tabé, dempuèi totson, polidos encara sens ne far tròp, l'uèlh lusent e lo sorire franc, pas la lengua estutzados, E lor mimetisme fisic es renforçat pel fach que i a sonque un perruquièr e una botiga corrècta de vestits dins tot lo parçan. A l'entorn d'aquela taula de repais, cadun conta la siá e soi ieu l'espectator d'aquela memòria de vilatge. E lo còp de l'ostal trebat? demandò la Magalia. Bogredàs e que sètz! Los dos companhs s'escacalàs un còp sec. Lo contaire en ieu sentís benir una istòria de las bonas. Quand te'n vas cap a Crespí, comença Marcial, un pauc abans lo pont de Siron, se passas pel bòsc de Parogal, a la Bonetariò, i a un ostal barrat al ras de la rota. Sus mo drecha, del carrelier, veses? Non, plan segur, vesi pas. Mas Marcial Tsamai es pas partit del cantó. La bòria que tei es la del seu paire. Sa quita fenha sortiguèt de Naucèla e la rencontrèt al licèu. Alara fau coma se, e escoti amistosament lo conte d'aquel òme ambe lo tutejament espontanèu d'aquel que son vilatge es l'unibertot. Probable que d'ostals aital n'i a un per tot, sabes? Un d'aqueles ont cada generacion de dròlle del cantó te ditz que t'ei per solí de qu'un son, un efant li foguèt tuat, qu'un obrèir çò rosigaire de Nenós i demorava, que lo fraire del cosí de la vesina i ausiguèt de bruces. Rai, m'as comprés. Trebat, damnat, lacaune d'un serial killer o d'un vampire, çò que vòs, tant que fa pòu e que del defòra t'i pòdes imatzinar qualque bon istòria. Lo nòstre, las embas del camin si vòs anar veire, es rosigat d'èuro, pas cap pus de carrèu pla segur e la teulada pren l'aiga. pels pichons servís d'escumesa al capopàs e pels adolescents de recanto per i fumar de causas, escriure d'asenadas sus las parets e belèu profitar de l'ambient de mistèri per sarrar qualque jovent d'un pauc pus prèsp. E mai a l'abantatge d'èsser pro alunhat dels autres e subretot la chiminèia tirava encara en aquela epòca. I faguèrem qualques serradas formidablas, me podes creire. S'es deboselat dempuèi comentas a fen en atalhonant una crostada que me fa tifotafa. Paur li lanço la copina un beirat de citro a la ma, Nautròs tanben, non? Tota la taula se ris. Marcial repren. A la Roinson a las vacanças de Pascas, avián quitament pas 17 ans, comenci de contar an aquelo d'aquí qu'avioi pas encara previst de maridar ni mai de li far tantes efants, mas aquò es una autra istòria, brèu, li expliqui qu'i anèri l'autre ser e qu'es vertat, promés, son pas d'azenadas, quina arpalhança lo còp a sa femna! Qui ved seri uno trèb o sabi pas qué, una creatura o un drac, com una femna estranya, e patine qu'o fini. E plan segur, te cal venir veire se me creses pas, e se vos i anam totes dos aqueste ser, e coma quand èrem pichons, cap o pas, d'i anar ambe ieu. Aquelo tecnico de Drago Puirido foncionèt de mandieu en atacant la coco. Espèra la seguida, veiràs lo romantisme, me respon Magalia, lo sorire als pots. Doncos, continua lo seu òme, l'aliment i lo ser. Avioi tot aprestat, lo fiòc, la lampa, una cubèrta, una botelha. E los preservatius, completa Francis. E, vai te'n saupre, en cas que. Tot èra en plaça. Nos pausam, mençonant de tot e de pas res, e al cap d'un vintenat de minutas, put tanier, de bruches de passes al primier. La Magalio be blanca coma un espital, e ieu, faumamina seriosa e eroïca que l'aviu repetado plan coma cal davant lo miral del cagador. A l'entorn de nautres, tot lo monde escota Magalio e Marcial en sorrisent. Lo còp de la trèba l'ausiguèr un tantes còps que lo saubriou dire e taplar coma eles. Mas es aquò una bona istòria. Lo plaser del camin val mai que l'arribada. E mai prenes plaser a la tornar ausir que de te tornos tanben contar d'un biais calèrs del temps que l'ausiguères pel primièr còp. Cossí èra lo tèu monde lo lendemà d'aquela fa que faguèt probable lo tour del vilatge sens aver besonh d'internet o de telefonets? Prendrètz un cafè? me demanda Catarina, la clavaire de l'associaciu, que per pas de debista qu'es pas lo tot de barjacar, mas lo public tardarà gaire essent encara a taula. Òbe, se vos plai. E alara, los passes de la trèva? E ben los ausissèm davalar pels escalièr que crashin, la Magalie es terrorizada e ieu m'aprèsti a èsser eroïc. Sonque que es elo tanben una roergata pura raça, çò que fa que al moment où la nòstra trèbo de competiciu, ieu ambe de farina sul mur e de pintura rotsa un pau per tot e de filassa sul cap, me precisa Francis. Quin parelh de colhons aqueles dos! Nòstre maravilhós trèbo que totoliu la nos aurió gelosada pas davant la dubertura de la pòrta en singulant, e abans que ieu la pòsca aparar coratzosament del meu còrs, la Magalí atrapa un tròç de fusta, nos sortís un bramadís de viking endemoniat e bam! li ten fut dos grands còps sul murre del Francís e nos la suc rete. E mai los nos aurió tuat se l'avioi pas arrestat, que li'n volió metre encara qualques unes per far bon compte. Òu, dins los filmes du Sci-Fi Coelho, quand li'n met un pasqu'un, lo tipe totun se torna quilhar. E tot lo monde de rire torna mai e mai ieu e me representant la scèna. Me tuèt pas, raconta Francis, mas diga, tres punts de sutura e un brabe blau d'uèlh çà que là. E puèi vos disi pas las explicacius a meus parents que calguèt anar quèrre. Ma maire, subretot, ai cregut que m'anava a assucar e lo tabè. Lo nòstre trescarlinho plegat per una filha, imagino te los comentaris al licèu, rebec qualqu'un. Figurotè que tornèt a mudar l'emmascament per nos far la suspresa al maridatge deth Sant pus tard a Chistuèla. Lo moment es doç. Cadun sorís e puèi l'uèlh de Mariano se trebola d'un negror. Es dins aquel ostal que trobèro la pichona, non? Lo silenci subte e recte que tomba sus la sala de las fèstas respond a el sola la question. Los sorires e los uèlhs que beluguetzavan una segonda puslèu sus las caras urosas se son atudats. Aquela istòria tanben la coneisson totes. Coma degus me disparés, Catarina, que sospièchi de nos voler sortir de taula sens acabar la botelha de vi e lo fromatge, m'explica. Fa tres o quatre ans, una dròlla de dètz ans, lo paire li fasiá... Enfin, me comprenètz que? Futsiguèt. Los gendarmes la trobèron dins aquel ostal al cap d'una setmana, aganida e pietadosa. La meter uenço de sa tanto ath susto a soto butz Magalio. E òm romolio Francis en se levant la mino barrado. Los monstres dels contes pels e fan beses n'i avè qualques unes de bertadiers. La taulo eth lèu recatado. Torna metre las cadieiros en plaço. Catarino va aprestar la caissa per far las dintrados, Francis passo un còp de balatzo. Mariano met lo filme plastic sur s'adobo, serà encara milhor rescaufado demò. Sul costat, Marcial sarro Magalio dins sos braces rassegurants e la potonezo pel pel. E elo li mormolho suau de mots que son son que lors. Ieu trigòsi de fòro e l'aire fresc que monto del riu me meno en contrabàs lo long del cemetèri vièlh. D'ostals d'un costat, de l'autre, puèi de mens en mens d'arbres de fang, una ruta mal enquitranada e lo bòsc que devini un retalh de luna vièlha trauca las nivols. Quand m'arrèsti, l'ombro douce de la nuètz acato las roïnas de l'ostal trebat pels souvenirs d'aquel monde, los polits coma los autres. E abal pus len, biau.